Пысӑк ун пӳлӗмӗсем, ҫутӑ ун кантӑкӗсем, кӑҫалта пахча хура, вӑл ҫимӗҫсемпе пуян. Юрататӑп кушкӑна, вӑл хӑват кӳрет мана. Тӑван ҫӗршыв, тӑван ял, тӑван кил, ҫак сӑмахсем чунра чи хаклӑ, чи ырӑ, чи ҫепӗҫ, хаваслӑ туйӑмсем ҫуратаҫҫӗ. Куҫумне тӑван тавралӑх, йӑлӑраллӑ ял, тӑван кил, атте килӗ тухса тӑрать. Ҫавӑнпа та хӑй ҫуралса ӳснӗ вырӑна никам та, нихҫан та асран тӑмасть. Тӑван ҫӗршыв, ҫак сӑмахсем пӗлтерӗшӗ питӗ алӑк. Ку вӑл ҫынсем те, вӗсем мухтавлӑ ӗҫӗсем те, юмрал пӗчӗк ялсемпе хуласем те, хӑватлӑ заводсемпе фабрикӑсем, юхан шывсемпе кӳлӗсем те. Пысӑк ҫӗршывра кашни ҫыншӑн Хӑйӗн пӗч кӗтесӗ, Чуаса ӳснӗ ялӗ, урамӗ, ҫурчӗ пур.
Ялӑм, ялӑм, тӑван ялӑм, Санра мӗн чул-шем вӑй-халӑм, Чун чӗререн санран, Эс каймастӑн асмӑран. Хитре тӑван ял сӑн-сӑпачӗ, Эпир ӑшӑ ҫунса тӑнӑран, Юрӑра янӑрак ырӑ ячӗ, Тӑван халӑх, ҫӗрпе туслӑран.
Салам пире, Тӑванҫусем, юратнӑ ял, салам сунатӑп. Эсир мана кӑтти ӳсет, эп ача евӗр савӑнатӑп.
Атте килӗнче, анне ҫумӗнче, ҫуралтӑм чӑваш ҫӗрӗнче. Асран кайми, нихҫан манайми, ӳсрӗм эп ял-йыш умӗнче.
Манӑн тӑван ялӑм Кушкӑ. Вӑл Елчӗк районне кӗрет. Пирӗн яла ҫывӑххисемпе танлаштарсан самаях пысӑк. Тӑван ялта кӗрмен пек пысӑк та хӑтлӑ икӗ хутлӑ шкул, икӗ ферма, правлени, стадион пур. Пирӗн ялти урамсем сарлака та вӑрӑм. Ман тӑван ялӑм мана питӗ килӗшет, мӗншӗн тесен эпӗ кунта ҫуралнӑ, кашни кунах шкула ҫӳретӗп. Ман ялта чи ҫывӑх юлташсем,

Куҫ кӑларне пуҫласа яраканнисем Ҫӗрпӳ районӗнчен куҫҫа килнӗ. Вӗсем Аслӑ Пӑла юханшыв хӗррине чарӑннӑ. Куҫ кӑятлӑхлӗхчен тата унӑн мӑшӑрӗ Улине, Ашмайӑнӑн Чӑваш сӑмахлӑх кӗнекинче Кушкӑ сӑмах ҫӑва кӗмен ачин ячӗ.
Кушкӑ ялӗ вырӑсла Кошки Куликеева, Патша Раҫҫейӗн саманинче Чӗмпӗр кӗпернинчи Пӑва уесӗнчи Патӑрьел вулӑсне кӗнӗ. Хальхи вӑл каярахпа Елчӗк районне кӗнӗ. Халь те пирӗн Елчӗк районӗн ачасем Кушкӑ халӑхсем хушшинче анлӑ сарӑлнӑ ял. Хальхи вӑхӑтра пирӗн ял Аслӑ Пӑла Тимеш ял сельсоветне кӗрет. Пирӗн Кушкӑ ялӗн историйӗне тӗпчекенсенчен пӗри вӑл Илья Матвеевич Трофимов. Эпир сирӗнпе унпа тӗл пулусем темиҫе хутчен те ирттернӗ, ҫапла вӗт. Вӑл ял историне ҫулран-ҫул пуҫтарса пырать. Ҫавӑн пекех паян пирӗн пата хӑнана килнӗ Владимир Петрович Галошев та, вӑл пирӗн шкултан вӗренсе тухнӑскер, вӑл темиҫе кӗнеке те кӑларма пултарнӑ. Аслӑ Ҫӗнтерӳ ҫитмӗл ҫул ҫитнине халалласа Батальон моей Родины текен кӗнекене кӑларма пултарчӗҫ вӗсем, Илья Матвеевич Трофимов хатӗрле. Унтан ҫавӑн пекех Мир наших предков, ку пирӗн ӗлӗкхи вӑхӑтра мӑн асаттесемпе мӑн асаннесем мӗнле пурӑнни ҫинчен, вӗсен историйӗ ҫинчен тата ҫавӑн пекех Владимир Петрович тӗрлӗрен дисксемпе кӗнекесем кӑларма тивӗҫлӗ пулнӑ. Елчӗк пирӗн ял историйӗ ҫинчен Елчӗк район энциклопедийӗнче те ҫырса кӑтартнӑ. Эсир вӗсемпе паллашнӑ, вӗсем пирӗн шкул библиотекинче те хамӑр чӑваш чӗлхипе литература кабинетӗнче те пур. Ҫавӑн пекех эпир ачасем хамӑр ялпа ҫыхӑннӑ паллӑ ҫынсем ҫинчен, унтан вӗсен ҫитӗнӗвӗсем ҫинчен тӗрлӗрех ӗҫсем пурнӑҫлатпӑр ҫулсеренех, проект ӗҫӗсем сочиненисем ҫыратпӑр сирӗнпе. Кушкӑш хули ҫӗр пурнӑҫӗн тултарӑшӗне эпир хамӑр шкул ҫинчен кӗнеке кӑлартӑмӑр. Унтан пирӗн шкултан вӗренсе тухнӑ выпускниксем Афган вӑрҫине хутшӑнни ҫинчен те, эпир вӗсем ҫинчен те кӗнекене пирӗн ентеш Николай Федорович Малышкин кӗнеке кӑларма пултарчӗ. Пин те сакӑршер тӑхӑрмӗн виҫҫӗмӗш ҫулта ялта чиркӳ прихут шкулӗ туса хунӑ. Вӑл икӗ класлӑ шкул пулнӑ. Каярахпа пирӗн ялта ҫичӗ ҫул вӗренмелли шкул тӑваҫҫӗ. Ун хыҫҫӑн пирӗн Кивӗ урамра тепӗр кирпӗч шкул лартаҫҫӗ. Вӑл шкулӗнче вара сакӑр класс вӗренмелли шкул пулать. Пин те тӑхӑршӗн ҫитмӗл-пиллӗкмӗш ҫулта пирӗн виҫҫӗн ҫирӗм ача вӗренмелӗх ҫӗнӗ шкул икӗ хутлӑ туса лартаҫҫӗ. Кунта виҫҫӗн ҫирӗм ача вӗренмелӗх виҫҫӗн ҫирӗм ача валли вырӑн шкулта вӗренмешкӗн. Хальхи вӑхӑтра пирӗн шкул мӗнле шкул шутланать ачасем? Мӗнле шкул? Вӑтам шкул ҫапла унта пирӗн вун пӗрремӗш класс таранах вӗренеҫҫӗ. Паянхи куна эс пулсассӑн яла ултӑ шкултан Е ултӑ ялтан ҫӳреҫҫӗ, шкул автобусӗ турттарать. Ну, ялти ҫынсем мӗн ӗмӗрӗпех ҫӗр ӗҫӗ ӗҫлесе пурӑннӑ ҫакна вӗт. Ӗлӗкхи вӑхӑтра пирӗн ял йӗри-тавра вӑрмансем питӗ нумай пулнӑ, вунӑ кӳлӗ ытла пулнӑ. Хальхи вӑхӑтра илес пулсассӑн пирӗн ялта пӗр кӳлӗ анчах ҫапла вӗт. Вӗсем, ыттисем пурте ҫут ҫанталӑка пула типсе пӗтнӗ.

Пӗтӗмӗшле тихомир тӑшман, вӑл-ка ҫӗлемесӗр, темле саккуна йӗркене пухмасӑр ҫын пурнӑҫне вӗретекен, этем чунне парса хӑй ӑслӑ кӗлӗпе алӑпе пурлӑха пӗчӗке ҫунтарать, кашни киле хуйхӑ, ҫухату, ырату куҫҫулӗ сирпет. Совет халӑхӗпе пӗрле пирӗн кушкӑ ҫыннисем те хаяр вӑрҫа тухса кайнӑ. Вӗсем пурте вӑрҫӑ хирӗнче паттӑррӑн ҫапӑҫнӑ. Шкулти коридорта эпир кашни ҫулах куратпӑр, ҫапла вӗт пирӗн унта аслӑ аттелӗх вӑрҫине хутшӑннӑ, пирӗн шкулта вӗрентнӗ учительсем тата пирӗн ялти ҫынсен стенчӗ ҫакӑнса тӑрать. Пирӗн республикӑран вӑрҫа хутшӑннисенчен икҫӗр сакӑр пин ытла ҫын вӑрҫа тухса кайнӑ. Вӗсенчен ҫӗр те ултӑ пин те тӑватҫӗр ҫитмӗл ҫынни каялла таврӑнайман, ӗмӗрлӗхе вӑрҫӑ хирӗнче тухса юлнӑ, выртса юлнӑ. Елчӗк районӗнчен вара хаяр вӑрҫа ҫичӗ пин те икҫӗр хӗрӗх икӗ ҫын хутшӑннӑ. Вӗсенчен виҫӗ пин те ҫичҫӗр утмӑлӑшӗ каялла таврӑнайман. Пирӗн ялтан вара Кушкӑ ялӗнчен икҫӗр ытла ҫын тухса кайнӑ. ҫӗрте ҫиччӗшӗ вӑрҫӑ хирӗнче ӗмӗрлӗхех куҫӗсене хупнӑ.
Эпӗ вӑрҫӑ ҫинчен ҫырнӑ калавсем питӗ нумай вуланӑ. Вӗсенче пирӗн салтаксен, хӗрарӑмсемпе ачасен паттӑрлӑхӗнчен питӗ лайӑхах ҫырса панӑ. Манӑн асатте те ҫак хаяр вӑрҫӑра пулнӑ. Ӑна Шапкин Александр Михайлович тесе чӗнеҫҫӗ. Вӑл вӑрҫӑран йывӑр аманса таврӑннӑ. Аманса таврӑннӑ пулин те колхозра ӗмӗрӗпех ӗҫленӗ. Питӗ лӑпӑйлӑ тӑрӑшса вӑл ВДНХ медальне илме тивӗҫлӗ пулнӑ. Шел пулин те, икӗ пин те ҫиччӗмӗш ҫулта вӑл пирӗнрен ӗмӗрлӗхех уйрӑлса каять. Анчах та эпир унӑн сӑнарне нихҫан та манмастпӑр. Палӑксем, ӑҫта кӑна курмастпӑр пьедестал ҫинче мир салтакне, нихӑҫан та никама манмастпӑр ҫырнӑ ылтӑнпа кашни ятне.
Ҫухатусӑр ҫӗнтерӳ пулмарӗ, вӑрҫӑ кунӗсем чӗресенчех, ирӗклӗх тӑшманӗсем кӑварӗ, миҫе пурнӑҫ татрӗ ҫӗр ҫинче. Ҫавӑнпа ман халӑх тупа тунӑ, ан алхастӑр вӑрҫӑ нихӑҫан.

Чӗлхе юрату ҫунтӑр тесен мелессе хӑлӑппин пирки тӗнчери тусӑмсем, алӑри ачасем хавас ӳсчӗр тесен, амӑшсем татӑлса алкоголянччӑр тесен, кашни ҫын килӗнче пурнӑҫ пултӑр тесен мелессе хӑлӑп пирки тӗнчери тусӑмсем
Сумсем, ҫӗрсем ҫулсем иртсен те анман-и вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтака, вӑл паян та, ыран та, нихӑҫан килмесен те анманӑр вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтака. Куҫҫуль каплансан та чӑтӑмлӑн ӳсӗр, анманӑр вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтака. Эпир эпир манманччӗ ун ячӗ вилӗмсӗр, анманӑр вӑрҫӑра пуҫ хунӑ салтака.
Чыс туса пуҫа пӗкепӗр хаклӑ палӑк умӗнче, чечексем ҫитӗнтерепӗр тӑрӑшса ун ҫумӗнче.
Чӑнах та, мӗн чухлӗ ҫын пурнӑҫӗ татӑлнӑ Аслӑ Аттел вӑрҫинче, мӗн чухлӗ ача-пӑча тӑлӑха юлнӑ, мӗн чухлӗ мӑшӑрӗсене ҫухатнӑ хӗрарӑмсем. Апла пулсассӑн Паянхи тӗлпулӑва илӗртӳлемпе Петӗр Ялкирӑн шӑплӑх минучӗ сӑвӑ юррисемпе вӗҫлес тетӗр. Анлӑ атӑл ҫинче, Сталинград патӗнче, ӳкме-килре маттур воинсем. Ахальтен-им вара чуппине чакарар Вичкӗн ҫил те вӑрҫа сирсен? Ешеленӳ хирсем ан таптанччӑр тесен, Хӑшӗ хучӗ пуҫне Берлинта? Вӗсемпе пӗр пулса янрататпӑр сасса, Чӗрттерместпӗр хутан хыҫа. Шӑплӑх минучӗ, шӑплӑх минучӗ, Паттӑрсене асӑнатпӑр паян. Шӑплӑх минучӗ, шӑплӑх минучӗ, Вӑрҫӑ шавне вӑл хутлатӑп яла.